Essalowmaleýkum hormatly dostlar, hanymlar we jenaplar ynha şu gün Mekan Show talantlar gepleşiginiň ikinji bölümi çykýar, elbetde bizde myhmançylykda türkmençilikde Şakur Han diýip tanalýan, Jora Joraýew. Salowmaleýkim. Aleýkim salam. Gowmy ýagdaýlaryň? Şükür. Siz bilen hindiçe gürleşmelimi ýa türkmençemi? Türkmençe. Türkmençe. Dogry dälmi? Türkmençe tüweleme gowy bilýäňiz. Şahurhan diýsem gowy bolarmy ýa Jora diýsem gowy bolarmy? Jora diýäýsene. Jora diýeýin-ä. Jora Joraýew. Ine tüweleme türkmen iliniň toýlaryna tüweleme nälik bezeýäňiz öz ýaňky aýdymlaňyz bilen tüweleme käriňiz bilen ine bizem gördükde myhmançylyga çagyrayly diýdik tüweleme durşuna bir talant talantlar gepleşiginde bir özüň bilen tanyşdyraýsaň kyn bolmasa. Men Jora Joraýew. Hawa, bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylda sentýabr aýynyň onunda Türkmenabat şäherinde doguldym. Hawa, şo taýda öndüm, ösdüm. Hawa. Jaý nomeri hem aýyp bolamaý. Ýok, o zatlar hökman. Jora aga, ine şu durmuşda näme Kär bilen meşgurlanýaňyz, bir özüňiz çagalykda näme kär, şu näme, şu ýaşa ýetýänçäňiz näme kär bilen meşgurlandyňyz? Men özüm kino zat göremokdym, multik göremokdym. Kiçi wagtymda, eý, Naýz atmany gowy görýärdim. Piçak atmany, naýz atmany, piçak atmany, okay atmany. Ay 7 ýaşymda Ljubow Pislow diýen kinony gördüm. Sessiz söýgi. Sessiz söýgi. Birinji gören zadym telewizorda sessiz söýgi. Kino. O Şahruhan. Şahruhan. Lal ola oýnaýar. Lal bolşu. Şoň aktýorstwasyny gördüm, eli men üýtgedim. Ay şondan soň men E men aktýor bolaryn diýdim özüme. Özüňe. Ýöne men Şahruhan bolaryn diýmedim-de. Pikirem etmedim men meňzärin şoňa halk meni şeýle kabul eder diýip. Ýöne şoň etýän aktýorsk oýunlaryny gowy görýädim. Aha. Aý ondan soň Türkmenabat şäherinde ýigrimi ikinji, näme üçin ýigrimi ikinji diýip aýtýanym soň düşündirjek. Ýigrimi ikinji orta mekdepde okaýadym, okadym. Jaý nomerim hem ýigrimi iki. Aý şo taýda okadyk zat etdik. Dördünji klasa çenli men klasdaşlarym bilen gürleşemokdymam daşy. Çekinjeň oglandym-da şeýle. E ýuwaş oglandyň. Ýuwaşdym-da. Soň aý soň seredip oturdym weli ýuwaş oglana çörek ýok-da. Aý şondan soň dördünji klasdan soň birazjyk muzykana doganlarym meň muzykant soň gapdalynda ýöräp öwrenip goşgy düzüp başladym hiç kime görkezemokdym utanýadym çekinýädim kakam pahyr ýöne gapdaldan seredip görýän eken o zatlary e soň bir gün otyrdym goşgy ýazyp kakam üstüme geldi a näme ýazýaň diýdi menem gizlän boldumda hany näme ýazýaň oka diýdi. okamadym. Utanýan-da. Doganymy çagyrdy. Kakam orus elipbini bilýär, türkmen elipbini bilenok-da. Aý soň doganym okap berdi weli kakam sen diýdi, bu zatlaryňy depdere ýazyber diýdi. Ýagny wagty gelýär seň. Seň häli diýdi wagtyň gelýär diýdi-de. Aý şoň näme gepim bolsa kakama aýtýardym, eşitýärdim şeýdip. Aý şeýdip Okuwym ýok, muzykalnyý zadym ýok, obrazowanýam ýok. Ýöne çalýan. Eşitýän, çalýan. Sluh güýçli bolýar. Sluh, sluh güýçli bolýar-da. Lýuboý sazy eşitýän, lýuboý instrumentde ses çykaryp bolýar-da. Şo sesini çykaryp, şo sazy çalyp bolýar. Şeýdip. Birmunçuk sözüňi bölüp bilýänmi? Sessiz söýgi kinony gördüňä? Hawa. Özüň nähili duýgular wapşe göreňde nähili ýüregiň bir ne bir aglasyň geldimi ýa bir gynaldyňmy şo bir nähili Ilki bilenem men şo Şahruh han ýaly güýçli adam bolasym geldi. He şolar ýaly. Şoň ýaly çydamly. Birinji eden işim ylgap başladym. Aha şoňky ýaly he. Şoňky ýaly. O aýagy döwüp ygy aýagy ýemeli yglaýar adam gördüňmi? Daga çykyp şeýdip ylgaýada. Näme dikge görýär şonda elinden ýemän alyp ýaňky. Hä, Rajar. Raja. Şeý diýip alýar-da. Raja! Raja! diýýär-de. Egniň tike-tike bolup gitýär ýumşak. E menem şoň ýaly bir gün menem gygyraryn diýýärdim-de. Soň şeýdip, aý ylgap başladyk, zat etdik. Häzir goýduk ylgamany. Bildirýär ýaglaman goýanyny. Hä, bildirýär. Gaty bildirýär-aý. Aý, çalaja. Aý. Bäş sekunt diýýänçä bir köçeden indi köçe çatryk aralygy bar. Bäşeçe sanaýança ylgap ýetýärdim-de şoňa. Şeýle tiz ylgap. Ilk şony öwrendim. Soň şeýdip kän baýwik kinolarda şeýtýärler şeýdip. Şony şeýdip. Gijeler ýatman şeýtýädim. A kiçi çaga da bilen okda o taýda ses goýup berilýän ekene. Senem joýy. Men indi menki joýy bolup galdy. Näçe diýseň hem ediläýýär abi indi. Ro elimde. Ay meşgulandyk zat etdik. Şakruk kärime men dogry aýtsam Aşgabada gelip başladym men. Şu Aşgabada näçinji ýylda geldiň? Ýene ýigrimi ikide. Ýene ýigrimi iki. Iki müň on ikinji ýylda men Aşgabada geldim, noýabrda. Aha. Puşkin teatryna okuwa girmäne geldim. Bärik, Puşkin teatryna. Puşkin teatryna. Eý, aktýor bolaryn diýip. Indi bir mün. Şonda sen samolýotda geldiňmi ýa poýizde geldin? Poýizde geldim. Poýizde geldim. Poýizde geldim. Poýizde gelip birnji ilkinji giden ýeriň nire wagzalaň ilkinji giden ýeriň. Podwoýsk köçe. Podwoýsk köçe. Şonda ýolda barýarkaň. Aha. Siftaforda duranda san sanap tura. Ha. Şony görüp geň galdym men. E men sany görmedim. Siftaforda. Näme sany ýa garaşýan. Şu siftafory hem seretmändirin de. Näme üçin bilýäňmi? E men Çärjewden daşa çykyp görmedik-de. Aha. Aşgabada gelýän ak jaý zat. Eý, adaşaýmaýyn diýip, swetofora seredeň, swetofor öň gören zadyň. Jaýlara seredip, eý, adaşaýmaýyn ýene, adaşaýmaýyn ýene diýende. Näme gözel paýtagtymyz. Hawa. O, gaty owadan. Owadan. Haýran galýaň-da başda gelende. Aýtýa Aziýaň merjen şäher diýip ýöne aýdylanok-a. Ondan yzy wagzalan ýöredim. Göni emma okuwa gelmäne geldim. Puşkinskiý teatra. Meni bir aýal getirdi. Aha. Çärjewde aktrisa ol. Aha. Ady Rejepgül, Rejepgül apa diýen. Çärjewli bolansoň apa diýýäs biz. Soň şol getirdi weli Poýuzda kupede bir gelneje bilen tanyşdyk. Aha. Näme üçin tanyşdyk? Indi men student bolansoň bir ýerde ýaşamaly. Aw. Biz kwartirany köýerýäs diýdi. Tanyşdyk. Şo gelneje äkitdi. Rejepgül apa gördi, jaýymyzy gördük. Dogry gürrüň Podwoski diýsem, gözüňize elitka gelmesin. O wagt Plan jaýlar bardy. Plan jaýlar bardy. Häzir elitka boldy ak şäherimiz. Soň şo taýda plan jaýlarda ýaşadym-da men. Soň okuwa. Okuwa. Okuwa soň bardyk weli ilki Mollanepese bardyk. Aha. Indi türkmen bolan soň türkmen barjak bolýas. O taý okuw başlapdyr eýýäm. Hä, gijä galdyň. Gijä galdym. Aha. Akaýsa men Puşkini hem gijä galypdyryn. Ýöne Rejepgül apa şo wagt Aşyr Rahmanowiçdir direktor. Eşi gowy suwam erbet däl owaý. Aýtmasana. Damagyň guwrap dur-da, aljyradyp dursuň-a, beýtme-de. Indi Puşkin teatra bardyň. Bardym. Aşyr Rahmanowiç çykdy. Özi çykdy. Aha. Hawa, Rejepgül apany tanaýan eken. Öň aktýor olar. işläp dursaň. Men aktýor, aktrisa men bilemok. Näme etmelisini bilemok. Eý, soň Aşyr Rahmanowiç aýtdy. Eý, bize-de giç galdyň diýdi. Bir ýarym aý hem okatdyk biz okuwçylary diýdi. A Rejep Küläpa bolsa meni aňyrda gördi. Goşgy aýdyşymy, oturyşymy, turuşymy. Men şo wagt men Şakrukhan diýemokdym, men edemokdym. Rejepgül apa meni ana şo aýtdy. Bizde diýdi Çärjewde Mathuri, Kajal, Juhi Çawla bar diýdi. Ýöne Şakrukhanymyz ýok diýdi. Şo taýyny okap gelseň men seni Şakrukhan edip işe aljak diýipdi. Hawa. Seňem höwesiň ýaryk gelýär. Hawa menem men Şakrukhan men. Maňa Şakrukhan diýdiler diýip geldim soň ine okuw bolanok zat diýdiler birhili göwnüň peselýär. Aý, Rejepgül apa aýtdy. Aşyr diýdi. Sen şuny bir diýdi, ekzamene girgizip göräýle diýdi. Şu oglanyň bir talantyny gör diýdi. Galany hem soň Hawa, özüň aýdaý. Hawa, özüň aýdaý diýdi. Aşyr Rahmanowiç bolýar diýdi, ertir ekzamene gelsin diýdi. Eger realny oglanda talant bolsa, aljak diýdi. Hawa. Ekzamene girdim. Elimde skripka. Aha. Aşrahmoviç hany görkeş, näme edip bilýäň diýdi. Näme etjegimi bilmedim. E, Aşrahmoviç özi aýtdy, ýa eliňde skripka bar eken, çalyp beräý diýdi. Aldym skripkany. Men skripkany öwrenen wagtym özbekçe şeýle goýup çalýardym. Ha. Beýle däldi. Eşidip çalýan aňsat düşýärdi. Ilkinji çalan sazyň näme şu ekzamende?

Şeýdip, özbek sazy goýdum-da, tans edip başladym. Tans mugallymam seredip dur. Ýaňky tans mugallym ýerinden turdy-da, Men okatjak diýdi. Aha. Göwni ýetdi-dä. Tansy men öwretjek diýdi. Direktor Aşrahman soraýar, Näme üçin beýtme, otur diýýär-de, Ýok, ýok, men öwretjek diýýär. Meňem gyzykly-da, näme üçin beýdildikä diýip. Aha. Akaziýetsa, Anatoliý Georgiýewiç orus tans öwretýär, herekete düşünýär. Özbek saza düşünmeýän eken. Meň hereketimden ýaňky sazda näme aýdylýanyny düşünip, men diýýär özbek saza düşündim diýýär. Şoňa etýänden men ol näme etjek bolýany maňa düşündirdi diýýär. Meni öwretjek oglanda talant bar diýip tutdy. Aý şeýdip mugallymlar gohlaşyp meni okuwa girkezdi. Aşyr Ahmadowiçem bar diýdi. Sapaga okuwçylaryň biri yzyndan ýeteniň-ä ýetenok diýdi. Sen olardan geçmeli hokman diýdi. Jan et diýdi. Dinimde gaýdaýda. Şu hindilerde şeýtmek näme bolýar? Namaste bolýar. Näme? Eý. Sag bol diýme we. Namaste diýýär. Olar salam bermegem. Indi, aprimer aýdaýyn. Çärjew tarapda salamlaşýalar-a, şeýtýäler. Olardan hem şeýtmekde. Uwaženiýa. A şeýle bolsa näme bolýar? Olar iki ýyl salamlaşýan eken. Men hem soň düşündim o zatlara. Namaz diýem, salam aleýkum, olarda bar eken. Şeýle. Şeýle, hawa. Şoň üçin men toýa barýan. Şeýtýä weli düşüneňoklysaň şeýtýä. Indi menem toýa baryp şeýdämi bir salam etjek bolsa. Hawa şeýde. Käbir aýdymçylar bar men gitýän aýdymçylarym bar weli. Çerjewden gelselerde salam aleýkum diýip salamlaşýar da ýüzüne şeýdä geçse. Ondan ýygy senem ýaňky mugallym sen aldyn gatda başladyň. Ha iň gyzykly şo taýda başlady. Iň gyzykly ha. 22-de ýene 22-de. Aýyň 22-si. Ýok. Owo. Aýyň ýigrimisi. Noýabr on ik on birinji aý bolýar. Ýok, o däl. Ýöne aýyň ýigrimi ikisidi. Aw. Girdim weli Hindi kino bilýäňmi? Görýän. Aw. Bilýänsiň-ä. Pianina bardy Puşkin teatrda. Pianinanyň gapdalynda gelnejem bar, aýalym. Aha. Otyr. Aha, baraňda ilki söýgi. Otyr, ow. Aňyrdan girdim weli, gapydan girdim weli. Ozak bolanok ýöne gözüňe şeýle görünýär. Şemal bolup saçym şeýle. Şemal. Komisiýa bolup dursa. Gelnesine gördüm. Şu ýa men aýalym bolýar.

Edil şo skripka çalnan bara çalyp çykdym da. çalyp çykdym edil şo aşşene galdym bilen o ýürekde galdym. Şemal gelýä saçsa. Hawa hawa. Şeý oňa seretdim oňa da şemal gelýä. Bilen bolsam saz çalmaýardym. Ana. Hawa. Eý şeýdip

E bilemok-eý şony. Durmuşym şoňa gabat geläýýä-de. Soň näme üçin şu ikilik maňa gabat gelýänini men soň düşündim. Haçanda çykyş edip başladym. Şahruh iki diýdim. Hä, iki. Iki. Sebäbi men durmuşymda diňe iki, iki, iki, iki gelip dur weli, Şahruh iki diýäýdim-de. Şeýdip men at saýlamagyma şo kömek edäýdi-de. Hawa. Indi saňa birnäçe sorag berjek. Aha. Şahurhan barada. Opa. Şahurhan näçinji ýylda, haýsy aýda, haýsy çyslada doguldy? Dogrymy aýdaýynmy? Koneşno, dogryňy aýtmaly. Bilemok. Bileňok. Şahurhan dogrymy aýtsam, bir müň dokuz ýüz altmyş bäşinji ýylyň ikinji noýabrynda Deliýada Ikinji. eneden Ýene iki dünýä rep bar. inýär. O-da ikinji. Deliýada doguldy. Hä. Sen näme üçin bileňok sen şoň fanady bolup? Seret men bir saňa bir zat aýdaýyn. Aha. Men fanatlarymdanam haýyş etýän zadym şo. Adamyň durmuşy özüne. Men Şakrukhanyň aktýorstwasyny gowy görýän. Hä. Oň liçnyý žiznyna zadyna goşulamok. Gyzykly däl saňa. Gyzykly däl maňa. Hä. Eý, internetde bilýäňmi, her hili zatlar aýtýarlar, zat etýärler, men internetde ynamok. Nesip bolsa arzuw bar özi bilen görüşen wagtym şonda soraýarynda. Ikilik sonda barmy sende diýip. Hawa. Saňa ýene bir sorag. Şumat Şakurhan gelip saňa aýtsa, Ine Jora, ine maňa megdýän ekeniň. Ýör meň bilen git Indiýa. Men seni kino düşürjek. Saňa režissýorlyk etjek diýse, sen gidersiňmi?

Menem Türkmenistana. Söýýän. Türkmenistan söýýän. Bravo. Men Türkmen Şahurhan. Sen Türkmen Şahurhan. Ýatdan çykarma şony. Şony ýatdan çykarmaly däldi. Indiski aktýorlary tanaýaňmy gowy hemmesini? Edil hemmesini tanamak. Hemmesini tanaň. Saňa edil on sekundyň içinde dört sany Hindi aktýoryň Aktýoryň. S harpdan ady başlaýanyň dört sany aktýoryň ady gitdi. S harpdan. Bir, iki, Salman Han. üç, dört, Saýyf Ali Han. bäş, alty, ýedi, sekiz, Men dokuz, gyzlarynyň adyny köp bilýän. on. Bolýana gyzlardan. Ähä. Dogry dälmi? Harp aýtmaýda-ow. Ýok, näme aýdaýyn onda dagy bir zat edip. Bolýa. A harpdan gelýän dört sany gyz aktýoryň, indiski aktýoryň gyzyň ady. Bir. Aýşwari. Iki. Üç. Başgasy talasymam gelenok. Ine, türkmençilikde toýa kän gitýän dogry dämi? Sen durkaň, Şagurhan diýmän başga hindi artistiň adyny tutup seni çagyrdylarmy? Boldumy şolar ýaly waka? Kän boldy. Näme aýtak şolaryň adyny tutýarlar. Jimmy diýýär. Jimmy. Indi men e, Ram tans toparyny açdym. Jaň etdim hem toýda da Ram Braçka diýenlerim boldy. Ram bratişka. Ram Braçka. Sen seň tan toparyň ady Ram dogry dämi? Ram, Ram. Ram. Indi sen Jimmy diýip çagyrýarlar. Ram diýip. Meni meselem toýda. Bir Puşkinde bir işgär bardy. Toýa kän gitýärdi. Maňa bilen näme diýýär? Amitah bak bak bakjan diýýärdi-de. Amitah bak bak bakjan. Eý, oýun etýärdi-de. Eý, Raç diýenem bar. Raç. Raç diýenem bar, Raja diýenlerem bar. Raja diýenlerem bar. Eý, hindi aktýorlaryň kim kellesine kim gelse şony aýdaýýa-da. Dogry. Ine türkmen toýlaryny sowýaňam, tüweleme surna çalýaň. Surnaý däl, kernaý. Kernaý. Şu uzyn, dogry dälmi? O uzyn, kernaý. Şu kernaý çalýan o tüweleme men hä birinji gezek gördüm hä. Şu gennanja bardym hä. Senem şeýdip çalyp dursuň welin. Eý diýdim, tüweleme diýdim bara. Toýlamyz diýdim, baýlaşyp gidip barýaraý diýdim. Gennanjy gelýär onuň öňünden çalyp barýaňyz-a iki bolup. Brat uwažuho malades gaty i şo şony çalmak nähili kynmy şony gindanjyda çalaňda. Seret bir zat aýdaýyn hemme işem gyýyn egerde edip bilmeseň. Edip bilýäň weli ähli işem aňsat bolaýýar. Hemme zat aňsat. Hemme zat. Käri öwrenine ýigren diýilýär. Ana.

Edil ejem agladanmy? Hawa. Ýarym köňlüm kanat bolsaýdy, gödek kalbym didar kumsaýdy, saçlary ak hasta bolsa hem, araňyzda onam bolsaýdy. Şeýdip aýdyp aýna seretjek. Şol aýdym bara. Menem diňlämde agladym. Birinji Men şo wagt men düşünmedim. Ejem meň aýdýan aýtýanyny, akaýsa meň aýdym aýdanym ejesini ýadyna salypdyr. Soň aýtdy. Oglum, indi-ä bir zat bolýa senden diýip. Şakur han o bir kinoda diýýär-ä. Näme diýýär? Näme diýýär? Pýar kate hota he diýip. Hä, şo Wlýubljony kinoda aýtýar. Wlýubljony, hawa. Şony bir aýdyp beräý-dä. Seret o taýda o söýgülisi hakda gürrüň edýär. Ähä. kinoda şeýtýäde sazyny çalyp bolup ýaňky kursantlaryna näme deli näme deli edil şol roly bir munduň içinde sen maňa ýetirip edil skripka çalşyny goýşyny gürleýşini edip bilersiňmi ederis näme onda başlady onda daway

Beýle tans esim gelipdi-de şeýdip. O. Şeýle nätdiň? Şeýdip başlalymy? Hawa, şeýdip başlaly. Onda näme Jora, işiňde üstünlik, alajan Hudaýjan, toýlaryň Näme türkmen ýüne toýlar toýular üstün türkmeniň her bir güni toýdan başlaýar diýýär dogry dämi? Hawa. Ine hormatly dostlar sizem halarsyňyz öýdüp umyt etýän. Hawa. Laýk, podpiska sizden garaşýas elbetde dogry dämi?